loko yi ya ka gucci a yi fambi na voma ni mfundhisi loko ya mozambique a yi fambi na voma ni mfundhisi ene va ta mi right eh?
mavona dimension hi ku acta varhangi va hi actela va waxa mimovha a xilumani hi lava va offeraka ti swiyindlwana ku nghena ni mi endla vadobori
hi lava endlaka vuhakatimba kona mfundhisi pastor xavi ya antswa
hi ku pastor xavo ya swi tiva ku loko hlanganisa swidumbu swimbirhi na swidumbu swimbirhi i swidumbu swa four i swidumbu swa four i nga nyikiwa advise munhu wa grade 9

vavula tihuku anivei makoti lowuntshwa we xi vuya kwala u nge u ha ri hleketa ku vukati byo bya khale u ngo u ngo vukati bya wena ne u ta byi kuma futhi rivala famba emahlweni
timenemene timbirhi ta ka gaza ti hlanganini heyi makume nhungu wa timinete engeleka awara ya khome mbirhi swo tolo vanhu a va xi twisisi xitori xa mina na a swi huhangi swi ba na tithepi timbirhi na hamula mani eki gabaza u ri na timhaka la ta mi byelaka loko vusiku hembo tipone timbirhi na khume five rand timhaka leti nga kona ti nga pulana
ni ku la yi le ka timenemene ta ka gaza hayi hikwala hikwala se hi fikile a e, e, e, i vafambisi kumbe ti-host leti ti nga ziki ti lava na introduction ka gaza timhaka ta koho eish mativana
ni ku la hi le ka timenemene ta ka gaza episode two ya hina leyiwani okay. e hayi vumenemene bya ya mahlweni vumenemene bya xiyimo xa le henhla bya ya mahlweni nam stop a ku nge yimi nchumu so mhaka yi leyiwani a mina ndzi ni la ku hlolahlole ve nge mhakeni thwi ka timhaka ta vumenemene pastor donation vanhu ne hi laha ni nga fika ni swi vona ne hi mugobhozi mm. ku vanhu va ka gaza ni leswi u va kombaka swona hi leswi va belivhaka swona sure exactly kwala na kwala um pastor donation a yi ri yi poste video yin'wana ne mm. yi na akhawunti yintshwa leyi khale va benile va yi benile se va nga tivi ku eyi hambi ta wele rivonia kumbe ko va vanhu ntsena hakeke because a ni xin'wana na xin'wana loko akhawunti yi beniwa ve ri yini swi na vurivonia ndzeni
or ka njhani so mara hi akhawunti yena leyi tshwane yi post yi kha yi phuxa n'wana mm. loko post yi kha yi phuxa n'wana a a hlamala ka ti-comment ve ri a ah, u nga ti hlayi ku ta pastor ni ri ti a ah, ku pastor vanan'wana a ni ve ni ku hi- hisele ni ve ni ku hisele ma twisisa ku phela mina na pastor donation van'wana lava ngo kasi mi ta tswala rini vana ena hlamala loko ni nga cheka ni kuma ku a hi pela pastor yi le ku phuxeni eva ma twisisa nyamhaka ko se mara a mina ni swi vona ku hayi a ku na ku ku ku na n'wana laha maybe n'wana wa un'wana wa munghana or ka njhani ma vona pastor dimension hi ku actor va rhangi va hi actela va waxa mimovha ah!
hi ku hi tlanga hi mkulu hi mkulungwana ya hina hi congratulation i mean ndza yi lava congratulation mi ta yi lava na mi a yi xavile ndoroba mm for the ranger for the ranger for the ranger leta sweswi ah. leti ma to leta ta malayithi lama ma masi mm. oh yi yima yo in laya

ya so pastor donation laya n'wana wa munghana luya mm. a hi wa yona because swi ra ya ku hi tsemeni kerekeni mm. mfundhisi a ya ku va tsemeni so mar mm. after two days ha se ni vonake ka epastor eh, eh, donation yi ri na mhani mfundhisi va tleli byanyini yi kha yi ku hayi u fa u ti humesi na munhu wa wena you know mi fika mi tshama mi fa mi hlaya na buku se picnic buku ya endleka picnic ya endla yini hayi ni swi vona ku havile ku beka ti-picture va tsakini hi swinene mm. mara ni ta yi nga mbila mini ni ku ya hi ku acta loko yi ya ka gucci a yi fambi na vo mhani mfundhisi loko ya mozambique a yi fambi na vo mhani mfundhisi

okay na le ka ti-picnic mara mozambique axilo mani hi lava va offeraka ti swiyindlwana ku nghena ni mi endla vadobori
hi lava endlaka vuhakatimba kona mfundhisi hi lavo tihakatimba byi helela ku kona eish timhaka ta se kona mara mm.
wu- mhani mfundhisi xana swo ka swi nga va fanelangiki ku ya mozambikeke
passport a yi va fanelangi kumbe va nga- vo hava pasi phela na kumbe va- va- va va na mata hi pasi nga sola munhu hi nga so hi nga sola hikuva Mata hi nga sola hikuva wena. vosiyo ka se a va na pasi koseni hi nga sola munhu
kumbe va fana na sioni va ka gaza a ku na pasinyana Ah, se mi vulavula mudende kwalano Okay. luwa i mudende luwa ma wu vona mudende ku la kwa mudende Ma- nkarhi wo mi nghenisa ka sikoni ne Eh. ku na eh, eh, akhawunti yin'wana ya fiki okay allegedly allegedly a ndzi sendele report a ku ya xikwini xa ka gaza ho tilevhele wona ti nga laya hambi Ani- pastor ani- ani va xavo nkahle. ingaku yi dlina yi va yi tlharihile pastor xavi ya antswa hi ku pastor xavo ya swi tiva ku loko u hlanganisa swidumbu swimbirhi na swidumbu swimbirhi i swidumbu swa four swidombolo swa fo
ene mina tivoni mina ni vone ku yi nge chaya kahle ya sikuni hi ku siku leri va nga ka chavi mm. ka next mm. a va tsala xa munduku a va yangi ku tsalini va hlayi karhi munhu a va yangi a va yangi a ku a ku a ku a ku tsalini sikuni se ende hi pela subject leyi a va yi tsala that day mm. yi va nyonolini a yi va twangi a yi va twangi yi va nyonolini yi va veka le ma twisisanyana se la ni nga swi sikoni xa ka gaza ne ku na something xo va xi nga tshamisekangi hi sure something is not right kumbe sasa va ya yi sasa yi kolota skoni va ka gazi or sasa a yi fa yi va nyika mudende lowukulu mm. loyi ngi watso va ya denda ba masto ya denda ya denda minhlamalo ngolo fa yimeko na ta mi nyika ta advice guys eh. ku ri a ku rhandaneni mi famba rhandanisa ku yini i nga nyiko i nga nyiko advice munhu wa grade nine munhu wa grade u lota ku byela yini munhu ya n'wi nyonolaka three wowo se ni tlhe ni hlamala sikone hi ku sikone i nsati wa munhu sweswiwani se na tivutisa ku sikone loko khaku naka ya kereke ni mundzuku yi ya ka sunday zikhulu kumbe yi ya tshama ka vamananake
hi ku i nsati wa munhu i nsati wa munhu phela loko a hi swi tivi ku va ya ka vamananake kumbe va ya ka ka youthiki hileswaku ha youth sunday school ka sunday school

ku na swikipa laha tlhelo ka n'wina eh. swi nga tsala ku vatsonga ku le ku tsongekekeni timhaka leti nga kona ti nga pulanipulani tikumeli ya wena khala swi kona hi tikhala hinkwato na majisi ma kona timhaka leti nga kona i vublomblom i vutsongo and mahavulelo mi khambi ku vatsonga ni twa tsonga se ndzi nga

mi ri swa dj number loko hi swi twa Ala mi ni twini? allegedly ala mi ni twini Eh. allegedly ku na ku Allegedly. yiva yiva ka Ku na ku progression yimeka ka progression na mara mhata mi va vuyini ni va vuyi loko va cinisa dr thomas na mhata a yi ke yi ba mari tlosi yi ku ri ri tlosi tswatsi wa munhu mativa i n'wi tlakula i n'wi teka hi ti-instruments to ka ti nga ri ta wena i ya n'wi cinisa mari tlosi yi nga chayi kahle
mara ne hi laha ni nga dyondza ku se na va twisisi na vupapa lava va mukhava ne loko va cinisiwa hanga ya vona swi no endla switsongo swi vuya kwala phela sidumi ku dota tomasi chauka yi huwela huweli ka swo fuchara fuchara na vana masweswa swi swi endla yini swi no endlani

eish a ni kahle la moyeni a ni tlelangi ni nge vi kahle na mina a ni tlelangi hi loko
eish u ya ku wi ivi hi ya vumbunula mama job mama joyce lava va ka veleke le bolweni va nga tikumela xilungwetani mhana mati va evukhisi mina

eh, eh, mama joy yi yi fanekele yi nga ha kumi mali from va ka sports loko yi ya ka leswiya leswiya ivi hayi ivi yi pfuka hi mulungu ke ke yi pfu- eh, ma- ma- ma- mata yi pfukini la nga yi bela tijuwelari Eish. a yi bela swilo hinkwaswo mata swi a ni valungu ma swi tiva ku valungu va landza swilo swa quality a yi bela tigolidi a yi ba yini la ni swi vona ku la ku loku kati ku loku kotizekeni kotiza makoti ayi wa bayiza se ku nuna na wa wena ne wena. u nga xi vuya u nga u nga u nga swi nge le ku tsana i nga ku tekiwa hi leya mama joy example ya ka xi vuya Nga give up, xi vuya. rivala hi vukati lebyiya bya wena bya khale u kuma vukaya- vukati byintshwa Xi vuya, na vukati Ibyi byakwe byena swi ta famba swi ta famba ya swi ta lungha tingana ti ta vula yimela yetswa ngelela timhaka leti nga kona
so loko loko a ni ri va va tiprofeta lama nga kona sweswiwani eh. touch the screen we xi vuya kwala u nge u ha ri hleketa ku vukati bya bya khale u ngo u ngo vukati bya wena ne u ta byi kuma futhi rivala famba emahlweni yena mahlwe ta kuma vukati byin'wana ya so va nga zi va yina ku na dj fafazela ka gaza mm. dj fafazela ne mm. ni vula mani loko ku nga ri yena lekere wa swibajani wa swibajani va ta va n'wi bvuvuli ku vava va ku n'wi gwi va ku n'wi coko

colon liya mara leyi tikome ri dragon city swo bomo 50 rand 55 rand small street la kwala ya ni ta mi byela ku wa ni hleketa ku n'wa 60 rand eh, eh, ni ta vuya kona eh, ta vuya kwala i ku why a ri ku fafazeleni ka vanhu i trademark or i xitayela xana xitshwa kana e lo zama ku kandra i swin'wanyana swi lava ku teka ku tinhlahlake hikuva a nga fafazeli n'wana n'wana u fafazela vanhu lava nga le ka top leyi nga le ka top ti-top dog mm. ende swi wrong ku fafazela vanhu loko ben, ben president beni mangani u fika ndlwini ivi mhana isati wa yena a fika ku ri phefumulo u nuhela ku laha u yi kuma ku yi hani yi tivi mi la ta ku a hlamula ku yini mm. vukati gone bya hela vukati hi rivala ku munhu u lovuloyi ti-hundred thousand ma swi se hilani nga fana swi vona ku i ti-celebrity ta ka gaza to pfumala mabyongo u nge fafazeli munhu what if eh, eh, leswi u n'wi fafazelaka xona a- a- a swi kahle ka ka rihanyo ra yena Mm. van'wana va na ti-sinus u n'wi fafazela fa fa fa ma vona se why mina ni- se- se se o la vuya ka mhaka leya ku why mi ni hleketa ku hayi fa ku ri ma 55 rand 60 rand a dragon city ku tshama ku va na voice note yin'wana ya le kerema swi nga kha ku hi kam ka swo ta vuyisa yini joke ya mina ya calvin klein na mina ku yimbala u komba ku vafana lavaya va lombana swi na swirhangisi lomba lombana ku se loko va ha lombana xirhangisi swi ta tsandza yini hi perfume ya sixty rand
ayayayayay vayisa lavaya re
eh?
angova na brand ya brand hayi anga za ri na brand ya chumu la la yo la ku landzelelisiwa kahle la noni ku xana why loko ku ri ku na xingoma tanda xa ka gazi a xi byeli ku ri why a fafazela vana va why why mara phela ona zira sinotne hi to a hi nga tekeli nhlokweni mara mhaka leyi hi fa hi landzelela ku a fafazeli na van'wana van'wana ke ke Ah. wa ku nga londza ti-top dog ntsena U mara londza top mara dog. murhangaphandla kumbe ku ne manyele yendlini yi tlhela yi vitana futhi ku vitana. hatana Tana. i va nghena khaci na khomi ya 200 nyana mara nxo ntuka yo khomisiwa yi size xitlhelana a nxo Oh.
swi nga tlhela ku ri sizo yi tlela Leri i sizo yi tlelani.
A nga n'wi nyika 200. mabekula a ku ri na xin'wana xa n'winyi wa bungeni in laya a ni hleketela ku nga ku ri xona mara sweswi mi ngo i sizo yi tlelani yena na hina xizo hi tlhela ni xoko ne u titsoli ngopfu ka 200 liya u tshama ri legis rin'wana a ri si simplication season ne lera row Ma- mara tsundzuka Ra row. a rila ku Ntsena, u na jesi xigreen. leri reri ya tsena a ri si hamba yo dakwa a wu rili ngopfu hina hi ri jesi rin'wana kasi ha ro i row se na 200 layer season leyi mm. swi nga endla kuma ku mavhiki leri nga hela vhiki leri nga hela na leri ri landzelaka a nge dyi nchumu misalo ta dlayi nyala a lakatsa kombe misalo ya a thembisa vhele wa yi dya wa byi dya vuswa u xeva hi halls mm. ah, swi yile a oh, thembisa u dya vuswa u xeva hi halls mm. sweswi a va khe va lava ku zavalaza va ku fanele ku va ku ri na mabazi ma mahala mafumo ma fani ma va teka kusuka thembisi ma va yisa kaya va fika va va phema vuswa a ni dlala ya dlaya Va ta dya ka wena.
mara ni tsundzuka loko mi vula leswiwani ne Eh. ku na xisa xin'wana xo ka hinkwani no kombela kambe ku le ku tikeni kombela u ndzi sendela 20 rand ka ma tsundzuka xi ni ta tekanya ni ta tekanya Oh, ina eh, eh, eh, na na xanya na xikandza- biki ra sibovonyana Yeah, kambe sibovho- eh, biki ra sibovho ri lahle ngopfu Eh. Eh, hambi ri va ma 250 bikiri phuma ende a ni biki ra vatati va tlhela va ba swi fika nyana kun'wana lava mm. malava va chululela ra swi bobha mm. ya chachamisa leswi nga ku swi na swifudani nyana
timhaka leti nga yo se ku na mhaka yin'wana futhi mm. ya mina ka sati ra mina ni ya ya kula nxirinda okay gaza ya rivala ma swi tiva hey gaza hey mara hina hi nga khumbeka and ndavula ni nga tipfinyiku mina na bototisana hi khumbeki ngopfu hi ku hi zi organize na xikhongelo khongelo ya xi endla le a thokoza park thokoza park i think vanhu lavo tivaka ka gaza va nga ta ku ti mina botiwisani sesi na va ka marimi yes na sesi vumbhoni mariya Yes, sesi vumbhoni a ho va three ku ri loko hi ri ka tiktok hi kwena ku pyepye pyepye ye pyepye na sweswi ka halloween se hi laha ni nga fika ni swi vona ku guys mm. a hi vanhu hinkwavo lava va nga ta khumbeka hi ku vaviseka ka n'wina mhm.
a hi vanhu hinkwavo se sweswo tshamani mi kha mi swi tiva ku a hi vanhu hinkwavo va nga ta khumbeka loko hi twa ku vava that's why vole wi va rivele mhm. na sweswiwani mina na bototan hi tshama kha hi vulavula hi swona ku ri kanjhani ta vona leta ba yin'wana xikhongelo a hi nge karhali oyo oh, a to ba xikhongelo xikhongelo swa ha ya mahlweni hi nge karhali mm, a hi nge karhali ku kondza moya ya yena a vuya ndlela mprove futhi hikuva rivala ka gaza ku na um hmm. eh, misa un'wana va ku mavetani isa mavetani loyi a nga dlaya munhu wa yena

i remember ne Okay. ni ringete ku yi kokakoka mhaka ni vulavula hi yona ku endleka yini ku endleka Yivulavuli yini hi yona, hi ta ya hi faneke hi ya le ya- kwihi Eh. va chasa siku hi ngete ka xikhongele ku futhi buti na mina ku ne hi fiki xikan'we Hi fiki xikan'we mina n'we eh ku ta va lava na va lava mara Ah. xona ni tsakisa ku yini va tini xikhongelo xi famba na va family va ni tsakisi ku yini a va hi nyadzangi Mm. A va hi nyadzangi, va tini va tini, ivi va hinkwavo va tirha na family vona ka hi fambisana kahle ni swi vona ku ri like va na hmm. va va va va va va na ku khensa a hi ngo va va kulu ngopfu or ka njhani ene naswona ha twa ku vava ngopfu and tani hi hina kwala hi nga kwala hmm. hi le ku ringeteni and a hi rivalangi a kha ha ringeta ku hi nga hmm. zama hi tindlela maveriveri ve ri hala hi zama va ku hala hi zama se a ni ta ku gaza hi nga rivali gaza ende hi nga pretend if u swi tiva ku munhu wo karhi a wu you're not interested because ku na ku commentela ku duma ya ku na comment ta ku duma mara ku na ku comment ku tekela hlokweni because i remember ku na n'wana wa wun'we wa kwala nga ni block ni ni block futhi wa wa wun'we wo modla modlo hala kaya a fika commenta ku hina ha ti ngheni ta timhaka ku va family ve te nga ha ti ngheneleli so ni n'wi vutisa ku hi va va family va kona lava va n'wi a nga na swo khometa swo swo khomeka swa kona a ni n'wi twangi a ni n'wi twangi comment la ku duma hi ta ku dumisa a ni n'wi twangi a ni n'wi twangi a van blogger mm. ma swisisa mm, mm. se hi laha mi nga ta fika mi swi vona ku vanhu van'wana a va hleketi u hleketa hi khwiri n'wana bava ah. hi xo tshama n'wana bava u hleketa hi xi tshamo n'wana bavahleketa lebya lomu se loko u khomentela ku duma ne hi ta ku dumisa hi capable we are capable of that hi ta ku dumisa i ta duma mm, mm, mm. Ah, so hi loko ni twa ma eff ma ku i na gome eish i na gome ra yena va ku ve magegexi i sukile ka eff ve ri u landze vudyelo bya vuhlasi mara nge se za swipalo xa ku yi kwihi mara mina na sola u yi ka anc timhaka leti nga kona va mabavama a va heli ka a 17 na vo fg lowa ka mudavula a va heli a 17 mina na sol xikonde va nga n'wi tshembisa xona magegexi a ka ANC mi ta ni byela magegexi munhu wo tirhisa vutlhari xi nga xi realize magegexi la ku nga na mali
xi fikixi The guy is very smart. very very very smart so Very smart. na mina le- ni- ni- lo- ni lo na vona ku a swi boha kwihi ku a za a ya posta ku hi wa tshika hi nga hi koloti mara laya ne xi popola lavan'wana va nga yima ku you know what mm. hayi tigigi loko ti ri kona laha ka eh, anc or ka da hi vitaneni na tithenda loko ti ri kona ka anc hi vitaneni se ni i vutlha i tirhise vutlhari xi verb level Mm. timhaka leti nga kona u dyela
u kecele timhaka leti nga kona
eh! ya so so so eh ni fike ni vona mm, i comment yin'wanyana eh, eh siku rin'wana va ku kasi why foromani yi nga ha ri ku ku rhuketeleni egazaku ende yi miyelini heyi matanzani yi fone siku n'wana e, e, e foromani mi xapu mi right la mi nga kona na
mi tshama mi tshama mi kuma ku na munhu un'wana mi twa ka mi tshama ka mi xinghelana a mi lo kumaneni swona ni loko a ku hwi u zo u twa ku vava hayi man u right misalo la nga kona ni fona nceke hayi braren kahle ngola ni nga kona a mi twangi swin'wana maybe ku endla ka ni from mani
shiwe
eyi a yi na vuxokoxoko bya mapela cause ka ha manager ka hinkwalaya a ka ha manager
a ka ha ri na vudyela bya mapela laha bya mapela swa ka kaizer swi tlheleli ka kaizer eish ma tiva na mara Papa Roland ni ne di gifted. I, the, the guy, guy is very I, very gifted. Yes, the guy is mm. gifted, is talented.
Matala kuba kuna mwana walo a rhandziwaka hi xikwembu mm. vanhu vo fana papa vo fana vo david mm. david a dyi ri mdoyi dyi endla swilo leswiwani dyi dlava vavanuna ku dya kuma xibubu hala a dya nyela xibubu mara xikwembu a xi kwini a xi dyi rhandza so munhu wa ku fana na eh, papa rolani a hi yena munhu hi nga ta ku u wini Anga wa suza tlhapfu ka mnduka. Ditlhedi pfuka mnduka.
Mm. A dio hui mara diba mikwembu ya mikwembu ya mina hi mikwembu ya vandawu. Dikushu.
Ana le kutirheni kahle.
Se i ku hi nga di credit ngopfu hi ngoma dyona. Hayi so mara yi kahle la dinga kona ne ku na vibe. Ku na vibe. Yes, la nga na papa The guy is talented and gifted but the problem ne i loko u ri gifted. ne mm. u ri na taleta swi yes. katsani ndhawu yin'we mara swi nga manejeki kahle swi mm. dangerous ngopfu mm. yes because vanhu vo tala ni mm. va va tikulisa ma vona or va lava ku va relevant hi vito ra dyona dizediya ende a ni vhele a dyi swi twisisi a dyi swi tivi swo tala recently a ku ri na futhi maybe mani ku a swa sweswinyana mm. tin'hweti ndhaku mm. a ku ri na n'wana kha rhuketela rhuketela kha didze ku rhuketela ya hi mina hi mina hi mina mina capa parhulani yini ni mbirhi ambala na na na na na xikipa xin'wana xa xo rhosa so munhu wa ku mara u ri ye manager wa swi vona ku yena n'winyi u le ku tsandzekeka ku ti manager u loko manager vutomi bya n'wana no a swi kona so i think i gaza loko yo ku kuma u ri bari mm. yi ta ku yi ta ku tirhisa ma ta ku tirhisa mm. so mm. vayisa lava a va ri ra ku ringeta ku ku ti ku va tiveka hi vito hi vito ra paparlani ya so lexi endlaka paparlani tshama ka ti-trend mm. hi loyi tshama ka ti-roketela mm. hi tshama ka ti-roketela because i remember ni hlangana na dyona phat
hayi kuna hi kuna yena kuna hi kuna hi kuna kununuli li kuna i kuna se ku na papari lani se papari lani e, e, ni tshama ni hlangana na dyona aphatini mm. e, ni ti ri busy kwalaha ku ri busy tlhe hi fika hi yima swin'we kha ni ga swakudya laya ma vona se ni ri a ah, ma ku ta gaza boxa ha ni n'wi tini n'wi tiyame munhu yaloyi ah mixo a ni n'wi tini n'wi tini a mo ndzi ka munhu rhuketa diku a a ni mina va ni byela tale ku misa luyani eh vo va karhata se loko vatsandi va swi tiva ku mina ni xihuhuri loko ni ta hi leyi se swi va ku a swi ri ku ri kahlekahle papa rilani i i i hitman hi ku rhuketela ya hi ku a ni hitman a yi boki ku tiva eh, eh. loko no lava ku yi ta ta mi dlayi no hi lana fanele a ku na munhu wa so i vudimtele ma vona se na vona ni a va tirhisa

eh, okay every wednesday a yi fanekela yi ta yi ta chinga yi ta rhuketela eh namuntlha ku sungula a swi nga ku na service namuntlha okay ya nkuna hi 9 o'clock ka tiktok ka tiktok ta ka chumayile mm. mm. yi chumayela yena kuna i bibele mm. ah xito tiwe xi zeji ne eh xa yi ta bibele xa xi chasa a xi teki ti chasa a xi so chasa mm. mm. so after tinyungu wednesday mm. se ku na sunday se ni lave ku vutisa tolo ku so ka service leyi i vito ra kereke i mani eh. i ma vito ra kereke yo nga tiku maybe i tinyungu fellowship what what i tivi swa endleka tinyungu fellowship christian center ma vona so mm. mara ku fana ku na ku na munhu wa kahle ngopfu okay munhu wa kahle swinene mm. very very very humble Okay. mara yin'wana ku loko wo ze ku rhuketelana u yi tlhotlha Yeah. a yi ta paketela Yi vuhlamberi ta- yi ta- yi ta paketa yi tihlamba hinkwayo yi ta yi ta paketela ku
tlhela timinete ku bile awara ya nkombo eh hi ta hlangana ka life ya mhani baby hi nkarhi wa ndhenga ma vona Eh, so vo tala Khome phone so. eh so vo tala ni ntlange na life ya yona ne yi vutisiwa hi xizulu ku yi vutise ku yini hi xizulu Eh. ku humelela yini kwala yi hetele yi huma ka life no kona i ku i munhu un'wana wa ku ya loko wo yi kuma kahle yi nga ri ku hypiweni hi vanhu ku na ku vanhu va ku hype hype hype man um lexi na mina ni nga ni nga try by all means ku xi avoid that time ne ni gaza bosha ne mm. a mi ta kuma munhu a ta fa ku na swimanimani famba n'wi rhuketela n'wi chingeli mm. ene mani ngopfu ka ni rhuketela munhu a vo endli something u ni ku address hi ndlela yeleyi nga ta ku addressa hi yona not hi ku no lava ku un'wana n'wana hlangana ni n'wi rhuketela un'wana n'wana hlangana a ni nga rhuketeli futhi so a ni tirhisa marito mo karhi se i ku mina that time comment n'wana n'wana leyi overrampaku a ni yi hlamule ani nga veketeli a ni nga veketeli loko overamp ni a ni ku teka teka a ndzi vo tala mi kuma ku loko ma overamp u kuma ku a ni swi koti ku tsala kahle din'wana loko fika nghena kuma ku makeup ya kona nga ko makeup ya xidumbu un'wana ha lavele ra kona loko u ri vona xidumbu xa ka a ri funeral yi un'wana loyi a nga le busy kwala loko vo vele ra kona a loko xixwapa a nghenele vo va lava vo taniya Eh, se, a ni- a ni- so- vo ta- vanhu lava nga kahle vo tala va vulavuli ma swi tivi Eh, vanhu vo tala lava nga kahle a a va busy hi swona Mm, so i ku ko tala lamo ka ma nga endlangi kahle ne ma nga tala ma nga na vudoburi na vudabadaba yes yes Ah, like- and vanhu vo biha confidence Eish.
mana confidence yin'wana Eish. Hey!
Se- se- sembula ku size confidence liya hi mhaka ku bini hayi mhako i mhako u vavisekile a swi ze i mhaka u vavisekile e yona confidence mi yi twe manager groupini ya gaza boys yi vuye manager manager yi le ku vuyeni yi le ku vuyeni manager yi ri ayikwatini ku na swimani mani a nge le ka list na swimani mani a nge le ka list va ya yi ri ku kona. na list na yi ta vuyela hi vona ende ka list leyi na makhadzi wa ha ri kona Eh, eh, hi yena vula ku ya yena swimani Eh, leyi nga ta yi pfula laha yi- Jesus. a yi yi Ah, yi yi ri le ku rhuketeli. vuyeni yi ri le ku vuyeni a mina clip nyana ya yona yo laya nyana mara hawu. Mm, clip ya yona munhu yi swi endleke ni nga yi kumi a yi Ai, kwatini kwati ku kwata Yi- Munhu- munhu mi i- lava- khala ni ku pikini wena wena gaza boxa ku nga zi u nghenela hi ku Ngheneleli, maka hi mhaka ku swa maxaka maka muxaka. n'wina munhu yaloye Eh,

ha theo o- o- o- o- o- o va ku lave nka fame i munghana wa mina theo o va ku lave nka fame i gi- i- i- i dj liya yo wa n'wi rhamba hi ku hayi u ta kuma mhorhi kwalaya a nga buku hi mali mara nga vuleli le loko loko xangani gang yi ta ba gig ne theo hi ta n'wi Yi ta va vitana ku ri DJ. e hi ta n'wi
hi namuntlha ku nga va hi nchumu ku tiva ha yona ayona Eh, xi- mo ni- mo ni humesa yona mo ni ze ni yi landza ka ka ka ka Virini wa ti-call ka WhatsApp. Eh. Manila eh let me check. Uh, yi kona man man man. Mm, mm. Na mina yona la. Mm. A yi kwati ngopfu. Eh a yi kwati ngopfu mina.
Ma yi kuma na. Ish. Eh yeah. Ah. ah, it's fine okay kuna blanca la blanca blanca na ina ta va ri na yina blanca blanca un'wana a nga yevula lekere three weeks back a ku lekere wa tlanga tinghoma ta vanghana va yena ntsena a nga tlangisi ta van'wana

ya yena wa nandzihisa Mm, mi- mi- mi kumini Eh, ni sendi ya tiki kan'we Mi- mina data Ah, wo stoka data Wo tsokala data. Ah, kasi- Ni tiki kan'we. kasi vucelebrity bya kona kasi byi- byi- oh you know kasi vucelebrity bya n'wina bya njhani hayi hayi hayi okay ma mi vona endla fast fast mina ni nga ni xava data laniwani data mi kwa studio eh? hina hi ti Sa kotaku connecta, data hina mi kwa hi ti studio. kotaku

Switombo mi famba mi hangalasela hikwako lawa ni mana zaka mi ta ni ponsta naswona kasi mina loko ni ri la ka group la njhena conversation hi hlekelela hikwenu problem le ka yini i mana nga za mi ya twa n'wana wa ku ta mi ya twa n'wana ni mhaku mi no va nyupfi nyamawu wa ni twa ni rini ni ri nyamawu hi ku twini
hi yo yeliya hi kula hi le ka timenemene ta ka gaza no guys hi ndlela yeleyo va ka heta ho yi songasonga ho yi songasonga ho famba hi ndlela yeleyo hi ta va na unfeatured na manager leyi nga ta khavula swa ku hambanahambana ku mamisa ka vona ka mavele ku dyisiwa ka vona swilo hinkwaswo ximbilambilwani ku kwata ku va va tshika facebook ku lwa na makhadzi paparilani 15000 a swi tele swa kona hexe

subscribe mi share mi xana na maxaka ma n'wina hinkwayo a hi ala mi na timbili ta ta lunya mara hinkwenu ha swi tiva ku va kona ene na loko ku ri na lava va lavaka ku va ti-fan ta show leyi ne a va hi text va hatla vulola hi ta vona ku hi swi endlisa ku yini because hi lava ku va na ti-fan ku ri na loko se ku va na ti-events tin'wana ti nge le ku planiwa ti nge le ku teni ne ku ri va ta swi kota ku va kona va ta kuma na mathikithi mahala va kota ku distribute imagine ku ri u kha u hlangana hina u ri imagine like Imagine. u ri na hina na hi ka hi ku plaga plaga swilo swa mampela and the guys mi nga rivali ne lava va lavaka ku ri eh i- one day mara swo boha swi endleka swi toko vakwalaho swi lavaka hi va na xangani gang podcast live hi tshami na vanhu laha hi kha hi vulavula hi swo hambana hi hinkwenu hi vulavula swo hambanahambana hinkwenu eh, eh, eh, mi nga mi nga hi nga endla futhi na xangana podcast hi nga endla whatsapp channel hi hlangana laya ku na loko na va na vumenemene byo hambanahambana hi va kha hi bula kwalayani so i think hi ta endla a group ya xangani podcast hi sendelana hi va hi ri kona laha ku hi hamba hi discussa vumenemene hinkwabyo hi ndlela yoyaleyo na loko ku ri ma ku na mintirho yi kona hi ta vulavula kwalaya a nge menameni ntsena hi vutomi bya vanhu kumbe leswo biha ntsena na leswinene hi ta va kha vulavula hi swona fo fana na mina ndzi tshamaka ni vanhu va kha va sendela mintirho va va ma sendela na ti-internships ti-learnership leswi ma ku swo ti lavela matric ntsena ende wena u yo bvovolo loko le kaya na matric ya wena so imagine u kuma ku hina hi kona kwala hi nge tsandzeki mina ni nge tsandzeki ku ku sendela sweswi a ni nge luzi nchumu a ni nge tsandzeki ku driver kwala ni nga ta ni ri kona ni ya ku sendela if swi lava mavoko something so xangani mm. podcast yi lava ku kulisa gaza hinkwenu a hi timhaka ta podcast kuma ti-views ntsena mm, mm. ni ku la hi le ka timenemene ta ka gaza tango